Amen. And uh, they get that kumunyita ogeni and uh, ihinda rĩngĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ ona ningĩ ũrĩa ũrathikĩrĩria e haraya, nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩ thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ rĩa gũkorwo and tũtirĩ na ũhoro wa kũgomana thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo ĩtagwo nyũmba ya Ngai, ta ũrĩa mandĩko moigire atĩ tigai kwagaga kũgomanaga kuo, na norĩo rĩathani rĩrĩa Jesũ Kristo arĩkirie gũtigĩra arutwo ake akĩmera ithiĩi. and eh, thĩinĩ wa mũgomano tũcemanie Galili na kwoguo ona gwata ũmũthĩ ũndũ ũcio no wakorirwo wĩho ũgĩtigĩrwo mũhoei Ngai nĩ ũndũ wa igomana nake Ngai akĩaria na ũndũ wa kanua ka mũrũwe nĩ akiuga harĩa erĩ kana atatũ marĩkagia kũgomana we Ngai nĩ akoragwo arĩ ho nĩgetha arĩkie kũmohoro kombo-inĩ no naguo ihinda-inĩ rĩrĩ mĩaka-inĩ ĩno tũratũra thĩinĩ wayo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marahanĩka kana mahanĩkĩte thĩinĩ wa bũrũri, arĩ yo ndwari ĩretwo Corona Virus, na ĩgakorwo ũhoro ũcio wa kũgomana erĩ kana atatũ nĩ wĩrĩtwo ũrũgame kwa ihinda nĩ thirikari, na ithuĩ tũrĩ a gwathĩka nĩ thirikari ĩrĩa ĩ wathani-inĩ wayo. Tũgakorwo nĩ tũkũrũgamia mũgomano ũcio o nginya rĩrĩa ende ĩkarĩkia gũtũhe ũndũ wa gũcokanĩrĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Ende ngĩaria ũndũ ũcio wa thirikari thĩinĩ wa Aroma ikũmi na ithatũ, ende ũndũ ũcio nĩ mwega mũno wĩ maandĩko marĩa makuonania harĩa thirikari ĩ yaho, tondũ nĩ Ngai ũmĩigĩte gĩikaro-inĩ kĩu na ihinda-inĩ rĩu. Thĩinĩ wa Aroma ikũmi na ithatũ mũraini wa mbere hekwĩrwo atĩrĩrĩ, O mũndũ o wothe nĩ aiguage arĩa matuĩtwo athani ake, nĩ ũndũ hinya wa gwathana ende gũtirĩ tiga o ũrĩa ũheanagwo nĩ Ngai, nao athani arĩa meho nĩ Ngai ũmatuĩte a gwathana. Ũguo tũkĩaga kũgomana thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa arĩa matuĩtwo athĩ aitũ matwĩrĩte tũrũgamĩre ũndũ ũcio nĩ tũraũtĩa? Na nĩkĩo tũtingĩgomana ũrĩa tũgomanaga mũthenya wa kiumia kana hĩndĩ yothe ĩtĩtwo ũmũthĩ ĩtanĩtio na ithuĩ. No na ũndũ hihi wa mũndũ ũmwe akĩaria ta ũguo ingĩkorwo ngĩaria, kana mwaria ũrĩa angĩkorwo akĩaria harĩa arĩ na ũndũ wa kiugo kĩa Ngai, and nĩ gĩtũmi nĩ tondũ akĩaria mũgambo ũcio ũgũkinyĩre wĩ harĩa ũrĩ, nĩ tondũ nĩ hekwĩrwo atĩ matukũ nĩ mehĩkĩte gũkĩra mũkinyia wa ũhoro. No ona kũhana ona ũguo hagakĩrwo nĩtũkwanĩrĩra hihi na njĩra ĩno angĩkorwo tũtikũhĩtĩria thirikari na nĩgetha ũrĩa ũngĩkorwo erirĩirie kũigua kiugo kĩa Ngai tondũ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo muoyo. Jesu Kristo nĩoigire akiuga ciugo ici ndĩramũhe nĩcio roho na nĩcio muoyo. Na kwoguo mwana wa Ngai kana mwana wa Adamu Na ũndũ wa Adamu wa mbere, arĩ we Adamu ũrĩa warĩkirie kũigwo Edeni, nĩ aatuĩkire wa kũgaya gĩkuũ hĩndĩ ĩrĩa arĩrĩa itunda rĩrĩa erĩtwo ndakanarĩe. Na kwoguo gĩkuũ nĩ kĩanyitire o ũmwe witũ mbarĩ yothe ya mũkonyo. Naruo rũciaro rwake ruothe rũrĩa arĩkirie gũciara, o na kana nĩ kana ka mathaa gaciaragwo karĩ na wĩhia. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gũtirĩ mũndũ o na ũmwe wĩ mũhuro wa riũa ũtabatiĩ Ngai, na ũtabatiĩ gũcokerera Ngai tondũ aciarĩtwo arĩ na wĩhia thĩinĩ wa thakame yake. No nĩ thengiũ harĩ Ngai nĩ ũndũ wa Adamu wa kerĩ arĩ we Jesu Kristo, tondũ o ta ũrĩa Adamu wa mbere arehire gĩkuũ, Adamu wa kerĩ nĩ okĩte arĩ we Jesu Kristo nĩgetha atũgaithie muoyo. Nake agaithagia muoyo atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa kiugo kĩa Ngai gĩgũthomwo na kĩarĩkia gũthomwo hakerwo ciugo icio cirathomwo nĩcio roho na nĩcio muoyo ũguo nĩcio iheaga mwana wa ngai muoyo nĩgetha arĩkie gũkorwo arĩ na ũhoro wa gũgatũra rita rĩa kerĩ ende tondũ ũhoro wa gũtũra rita rĩa mbere gũtirĩ ũtatũrĩte wothe ũranjigua kana wothe wĩna mĩhũmũ no ũhoro wa gũgatũra rita rĩa kerĩ ũthamaki-inĩ wa ngai ũcio nĩguo wagithĩtie mũhoi ngai e thayũ harĩa hothe arĩ Tondũ ũthamaki ndũrĩ ũrakinyanĩra, na nĩheranĩirwo ũhoro wa ũthamaki wa tene na tene, na muoyo wa gũtũra ihinda rĩa kerĩ. Na kwoguo ngakiuga nĩ thengio harĩ Ngai, tondũ nĩwe mũgai wa mahinda mothe. Koherethu nĩaigire, o ũndũ wĩ ihinda rĩaguo. Na kwoguo twĩ ihinda-inĩ rĩa ũndũ ũyũ, nĩnguga njuge tũrĩ ho a gũtwarana naguo, tũrĩ ho a gwathĩka nĩ acio matuĩtwo athani aitũ, Na tũkĩaria hihi na ũndũ wa ũhoreru ta ũyũ-rĩ, ngoiga nake ũrĩa wĩrirĩirie ende kiugo kĩmwe kĩa muoyo gĩa kũmũtwara hakuhĩ na Ngai eh, akwĩnyitĩra ũndũ wa kũmũtũũria mũthenya wa rũciũ. Na kwoguo ende nĩ hararĩ na ithoma rĩega mũno ende hararirio nĩ mwaria mũthenya wa ira aroiga aroiga ende eh, eh, nĩ ũndũ ũrĩa eh, eh, ithuĩ kana mwana wothe wa Ngai Na ũndũ wa ũthamaki-inĩ ũcio wĩrirĩirio, o na twĩriragĩria, hakerwo, Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai ũtonete mathĩna maingĩ. Gũtirĩ hĩndĩ Jesu Kristo agacoka, o na kana Jesu Kristo agoka kũhanda ũthamaki wake, arĩa agũgatũũra muoyo-inĩ matagereire mathĩna-inĩ maingĩ. Nao arĩa marĩ mbere itũ metagwo atũmwo, othe martyrs of Christ. gũtirĩ o na ũmwe wakuire gĩkuũ gĩa thayũ o na harĩa matũranĩtie na jesu kristo handũ ha mĩaka ĩtatũ na nuthu gũtirĩ oro na ũmwe wakuire gĩkuũ gĩa thayũ no othe makuire na ũndũ wa njĩra ya thĩna na kwoguo nĩkĩo atũmwo ikũmi na inya na mũraini wa mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ ende nĩ hekwĩrwo atĩrĩrĩ atĩ tondũ ende makiumagara arutwo eh, makiumagaria arutwo ngoro makiumagĩrĩria arutwo ngoro makĩmataaraga atĩ marũmagie wega morutani marĩa ma wĩtĩkio ũhoro wa gwĩtĩkia atĩ ũthamaki wa Ngai nĩ ũgacoka makĩmaririkanagia atĩ ũthamaki wa Ngai eh, ndũngĩtonyeka nĩ ithuĩ tiga o twambire kuona mathĩna maingĩ Kwoguo mwana wa Ngai wothe harĩa akoretwo arĩ, ũthamaki wa Ngai ndũngĩtonyeka o tiga kuonekire mathĩna maingĩ. Na nĩkĩo mathĩna mangĩaga o na mũtũrĩre-inĩ ũyũ, mũndũ wonete thĩna ndahana mũndũ ũreretwo with a golden spoon. Mũndũ wonete thĩna nĩ oĩ kwĩrora, nĩ oĩ kwĩmenyerera, nĩ oĩ gwĩkinya ndakahĩtie, Tondũ hihi anahĩtia na akona mũcara wa mahĩtia. Na kwoguo thĩna ũngĩaga harĩ mũhoi Ngai, ndangĩmenyana na Ngai. Ũguo no taguo Ayubu arĩkĩtie gũtũũra, na rĩrĩa atũũrĩte akerwo nũ wonete mũndũ ũcio mũthingu wa mwena wa irathĩro, tondũ atũũrĩte agacĩrĩte na akeigue mwega, na akeigua we ndarĩ ũndũ orona ũmwe ũngĩtũma ecukĩrwo. Na nĩkĩo gwakinyĩte handũ rĩrĩa Ngai oririe akĩũria, nĩ wonete ndungata ĩyo yakwa? Na kwoguo rĩrĩa kuoririo ende tondũ Ayubu kũgacĩra gwake ndangĩonire ũthũngĩru ũrĩa ũingĩrĩte ngoro-inĩ yake. Na nĩgetha Ngai arute ũthũngĩru ũcio wĩ ngoro-inĩ yake rĩ, nĩ atĩa Ngai ekire? Aigire atũmire Caitani akĩmwĩra thiĩ ũhutie indo ciothe cia Ayubu, na ende kĩrĩa gĩothe kĩna kĩna nyama kana gĩothe kĩna thakame either arĩ ciana arĩ indo iria ciamũrigicĩirie na kwoguo rĩrĩa indo icio ciathire na mbere ikĩanangagwo kĩrĩa kĩagurumũkire kana kĩaimbũkire thĩinĩ wa ngoro-inĩ ya Ayubu nĩ ũhoro wa marakara no harĩa atanoragĩrwo rĩ ndangĩamenyire na marakara harĩa atanahutĩrio ciana ciake ciũragwo rĩ ndangĩamenyire na marakara No rĩrĩa mwana kana rũciaro na nyũmba yake yakuire rĩ, and Ayubu nĩ athũgũtire makĩria agĩkinyĩrĩra kũũria Ngai ũcio nĩ oke aikare haha mbere-inĩ yakwa tũcokanĩrie anjĩre nĩ mwana ũrĩkũ wa ndigwa kana mũtumia wa ngoriai mũtumia wa ndigwa kana mwana wa ngoriai ndĩndakora ena thĩna na ngaga kũmũteithia Hĩndĩ ĩyo areta Ngai macire-rĩ, arona ũthingu ũrĩa wĩ ngoro-inĩ yake. No nake Ngai tondũ arutaga mwana wake na njĩra ya thĩna-rĩ, nĩ atĩa ekire nĩgetha ehererie Ayubu kwĩyona nĩ mwagĩrĩru? Erire Caitani, Thiĩ ũhutie mũtumia, ũhutie ciana, Na hĩndĩ ĩyo o ndungata yakinyagia ndũmĩrĩri he Ayubu, ĩkoiga mwathi wakwa, o hĩndĩ ĩyo ngũrĩkagia kũrĩithia rĩ rũhuho nĩ rũkire rũhiũ rwahurutana na nyamũ ciothe ciathira. O ta ũcio atanoima ũcio ũngĩ akaingĩra, akoiga ningĩ itanarĩkia kwĩra he thigari ciũkire cia Afilisti, na marĩkia gũtharĩkĩra ita na makua nyamũ ciothe, Ayubu agĩtigwo arĩ woika. Na kuoguo rĩrĩa atigirwo arĩ woika, Nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai aaragia na njĩra ya thĩna, e, hakerwo o rĩngĩ gũkĩgĩa mũgomano wa ariũ a Ngai. Nake Caitani akĩũrio, Nĩwonete ndungata yakwa njĩhokeku ĩtagwo Ayubu? Nake akiuga, Ĩĩ, nĩ tondũ mũhete mwĩrĩ mwega na ũkamũhe mwĩrĩ mũnyoroku. Agĩkĩĩrwo, Kiumagare, thiĩ ũhutie mwĩrĩ ũcio, no ndũkae kũhutia ngoro yake. Hau harĩ ũndũ ingĩenda kũhutia. No nyende kuga thĩna wothe ũkoraga mũhoi Ngai ti caitani ũrehaga. Thĩna wothe ũngĩkorwo ũkĩgerera kana hihi nĩ mũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa bũrũri ũkĩrĩkia gũka it is through the permissive will of God. tondũ nĩkĩo wona caitani erwo thiĩ ũhutie mwĩrĩ wa ayubu no ndũkahutie ngoro yake nĩ ekĩrĩrwo mũhaka ekĩrĩrwo mũhaka nĩkĩ tondũ ngai nĩwe ũragaga na nĩwe ugaga gũtũrwo muoyo nĩwe wĩkĩrĩire caitani mũhaka akĩmwĩra hutia mwĩrĩ no ngoro ya ayubu ndũkae kũmĩhutia gĩtũmi nĩkĩ ngai arutaga mwana wake na njĩra ya thĩna. Koguo tũrĩ ahoi Ngai thĩinĩ wa thĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ, Ngai nĩ atĩa aratũruta na njĩra ya thĩna ya mũrimũ ũyũ ũgwĩtwo coronavirus. Nĩgetha thutha wa kũmenya and mahĩtia marĩa njĩkĩte niĩ na mahĩtia marĩa wĩkĩte rĩ, ithuothe tũcokerere Jehova. Na nĩgetha tũtwarane ta reke tũthome thĩinĩ wa Ayubu ya 36 Ayubu mĩrongo ĩtatũ na ithathatũ na mũraini wa ikũmi na ithano kiugo kĩa ngai nĩkĩo kĩonagĩrĩria mũhoi ngai njĩra nĩgetha ndakae gũtururĩka ũũ na ũũ na ende kĩarĩkia kũmũkinyĩrĩra oma oma akarĩkia kũmenya gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma ngai amwarĩrie na thĩna ũrĩa aragera thĩinĩ waguo na arĩkia gũtaũkwo ũguo rĩ acokerera jehova rĩ Maandĩko ma Ngai makoiga, Andũ a bũrũri ũcio mangĩkerira, mangĩkahoya na merire, na mangaĩre na kĩyo-rĩ, na marĩkie gũitĩka mangaĩre kuuma ũrĩa mũnene mũthamaki nginya mwathwo-rĩ, niĩ ndĩ Jehova nĩngahonia bũrũri wao. Tondũ nĩkĩ? Nĩmweruta njĩra ya Ngai ĩrĩa aathanĩte. Na kwoguo thĩinĩ wa Ayubu ĩno ya 36 mũraini wa ikũmi na ithano-rĩ, he kwĩrwo hakerwo atĩrĩrĩ ririkana tuoka haha kuga mũhoi ngai wothe ngai amwaragĩrie na njĩra ya thĩna na nĩkĩo twahutia ũhoro wa ayubu ũrĩa aneirwo kana ngai etĩkĩririe nginya mwĩrĩ wake ũhutio okinya akinyĩrĩre gwĩthũa na kĩondo e kĩara-inĩ arĩa marĩ ndungata ciake makĩambia nginya kũmũnyũrũria tondũ harĩ ũndũ ngai akinyagĩra ngoro-inĩ ya ayubu nĩgetha ndĩkeyũkie gwĩtũgĩria gũkĩra kwagĩra ndakae kuona te mwagĩrĩru atige kũganĩra ngai mawĩko make na, na, na, na harĩa nĩ ũkuona oigire nĩ mũtumia ũrĩkũ wa ndigwa ndĩ ndakore na thĩna kana cira-inĩ ga kũmũteithia ũira wa ma nĩ atĩ ayubu ndaigana gũtiganĩria mũndũ oro na ũmwe no rĩrĩa ngai ati ambĩrĩirie kwaria na kũũria ayubu ciũria-rĩ Aamũũririe atĩrĩrĩ, Thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩaku-rĩ, ũteithĩtie atumia atatũ ana atano, githĩ tiguo? Akiuga, Ĩĩ. Bũrũri wothe wa irathĩro-rĩ, nĩ atumia atano a ndigwa mekuo? Aca. Kwoguo gũteithia acio erĩ kana atatũ nĩo ũngĩtũma wĩtũgĩrie mbere-inĩ ya Ngai uge nĩ a itarĩ ndateithia? Ngai ambia kwaria, hakeroreke Ngai atuĩke mũtheru, na andũ othe matuĩke a mahĩtia kuonania ngai ambagia kwarĩria kana athondekaga mwana wake na njĩra ya thĩna na kwoguo rĩ tũgĩtwara na hakerwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ayubu atĩrĩrĩ mũraini wa ikũmi na ithano mũndũ mũthĩnĩku rĩ we ũmũtharaga ũru-inĩ na njĩra o ĩyo eh, na thĩna ũcio arĩ naguo Agĩka- agakĩmũhingũra matũ na njĩra ĩyo ya kũhinyĩrĩrio Endwa a Ngai thĩinĩ wa itũũra rĩa mũtego kana harĩa hothe ndũmĩrĩri ya Ngai ĩngĩkinya, thĩna ũrĩa wĩ naguo rĩ, hakerwo mũndũ mũthĩnĩku amũtharaga ũũru-inĩ na njĩra ya thĩna ũcio arĩ naguo. Kwoguo thĩna ũcio wĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ, Ngai egũthara mwana wake na njĩra ĩyo ya thĩna ũcio. Na nĩho ingĩkinyĩrĩra kuuga o ma o ma, Gũtirĩ kiugo kĩa Ngai kĩandĩkĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ gĩtakahinga, gũtirĩ gaturumo ka i kana ga ti gatakahinga. Tondũ nĩkĩ? Ihinda-inĩ rĩrĩ ende ingĩhutia ũndũ mũnini-rĩ, gũtirĩ mũndũ ũreĩta mũhoi Ngai ũtaramenya Thaburi ya 91. ĩroiga atĩa thaburi ya tha- naita wanu atĩrĩrĩ ah, haleluya kiugo kĩa ngai nĩkĩo kĩaragĩria mũndũ na gũtirĩ kiugo gĩtakahinga o na thaburi ĩno ya naita wanu ũmũthĩ kana ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ tũramĩthoma ithuothe tũkaiga atĩrĩrĩ tondũ nĩkĩ And rĩu nĩ gũthũku kana nĩ kũhĩtanu nĩ ũndũ ũrĩa mũndũ wothe arĩ na guoya ndikwenda gũkua nawe ndũngĩenda gũkua Ndikwenda kũrũara, na gũtirĩ ũngĩturĩa iru ahoe thĩna. Na kwoguo-rĩ, nake Ngai akaaria atĩa atĩ ũrĩa ũtũire ahithĩtwo, ĩno nĩ Thaburi ya 91, ũrĩa ũtũire ahithĩtwo wĩhitho-inĩ wa Ũrĩa Ũirigũ Mũno-rĩ, e arĩikaraga kĩĩgunyĩ-inĩ kĩa Ngai e kĩa Ũrĩa Ũrĩ Mwene Hinya? e Ngũkiuga atĩrĩ, Ũhoro wa Jehova, Atĩ nĩwe e irahĩro rĩakwa o gwata gĩikaro gĩakwa kĩirige. Nĩwe Ngai wakwa ũrĩa ndĩhokete, tondũ nĩwe, e, gũgũ, e, e, nĩwe wa gũgũteithũra gĩterengeinĩ kĩa mũtego, o gwata mũrimũ ũrĩa wa mũmitũko. Maandĩko mau ma Thaburi ya 91 verse 1 and 2. hihi kwa ihinda he kĩũmbe kana mũndũ ũtangĩratindĩrĩire ũndũ wa ngai kana kiugo kĩa ngai gĩkĩario no ũmũthĩ ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa kwĩna coronavirus rĩu o mũndũ nĩ anyitĩrĩire maandĩko macio akiuga jehova nĩ waririe nĩ ũkahitha harĩ ona mĩrimũ ya mũmitũko gĩtũmi nĩkĩ ngagũthara na njĩra ya thĩna ũcio ũrĩ naguo ũgataũkĩrwo nĩ kiugo kĩa ngai nĩ ũndũ wa thĩna ũcio ũrĩ naguo Na kwoguo-rĩ, rũario rwa Ngai nĩ thĩna, rũario rwa Ngai nĩ mũrimũ, rũario rwa Ngai nĩ ng'aragu, rũario rwa Ngai nĩ kwaga nguo, rũario rwa Ngai nĩ kũmenwo, tondũ macio mothe nĩmo Jesu Kristo agereire. No akoiga, Nĩ ndatooririe, na nĩ ũndũ ũrĩa ndatooririe, o nawe nĩ ũgũtooria. Na nĩkĩo tũinaga tũkoiga, Kũrĩa ũtooretie mũgocei. Nĩ athĩnĩkĩire na agĩconoka. Nĩ getha akĩaria na ũndũ wa Roma, nĩ kĩĩ kĩngĩtũtigithũkania na wendani wa Kristo? Ĩ nĩ ng'aragu? Tũkaiga ca. Ĩ nĩ mũrimũ? Tũraiga ca. Ĩ nĩ kwaga nguo? Tũkoiga ca. Gĩtũmi nĩkĩ? He wagĩrĩire macio mothe nĩ getha ithuĩ tũmĩrĩrie. na koguo rĩ nĩ ũndũ ũrĩa hihi tũngĩthiĩ na mbere na ũndũ ũyũ rĩ eh, ithoma rĩrĩ nĩ kuga ngai aragia na njĩra ya thĩna this is the theme of the service na koguo thĩna ũcio wĩkuo rĩ ngai nĩ kwaria araria akĩarĩria mũhoi ngai nĩgetha niĩ ndĩ mũhoi ngai ingĩiga mwĩhoko harĩ ũtonga rĩ nyone ũrĩa makiri na makiri marahurũka na mũndũ agatiga ũtonga mũnene angĩkorwo we akwĩganĩra ciana rĩ Ũkoona ciana nĩ igũthira nyũmba ng'ima, hihi gũgatigara mũthuri kana mũtumia, nĩgeetha ũtue Jehova mwĩhoko waku, no wĩhoko wa mũndũ ndũgatigwo harĩ kĩrĩa acũthagĩrĩria. Na kwoguo-rĩ, tũgĩthiĩ na mbere-rĩ, nĩ ngwenda tũthome na inyuĩ thĩinĩ wa Thaburi ya mĩrongo ĩtandatũ na mũgwanja ya igana na, igana na ikũmi na kenda. Psalms 119. Ririkana, ithoma nĩ atĩ kana kiugo kĩa Ngai kĩroiga Ngai nĩ aragia na njĩra ya thĩna. Akĩaria na njĩra ya thĩna ũyũ wĩkuo ihinda-inĩ rĩrĩ ũratũma twage kũgomana nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ũndũ wa mũrimũ-rĩ, rwario rwa Ngai rwĩ na ũndũ rũroiga. Hakerwo atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Thaburi ya 119 verse 67, atĩ mbere itanona thĩna-rĩ, nĩ ndahĩtagia No rĩu ũuga waku nĩndĩũra- nĩndĩũmenyagĩrĩra mbere itanona kũgĩte mũrimũ ũratũma nyinaineni hihi ndiratindagĩrĩra kũhoya ngiumagara hihi gũtanagĩa mũrimũ ta ũyũ wa mũmitũko rĩ ndirahotaga kuga ũĩ ngai nĩndoimagara ndathima riumagarĩro ona icokero no rĩu nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa wĩkuo rĩ o mũndũ nĩaroiga ngoro-inĩ god take care of me ngai ngitĩra riumagarĩro ngai ndakũhoya ngita Humbĩra na mathagu maku nĩkĩ? Mbere itanona thĩna rĩ, ndirahoyaga. Mbere itanahona thĩna rĩ, ndironaga kũgomana nyũmba-inĩ ya Ngai tarĩ ũndũ wa bata, ũndũ ũcio ũrahanaga tarĩ o mũtugo. Ĩ rĩu tũtaragomana hakerwo atĩa? No rĩu rĩ, ugo waku rĩ, nĩndĩrĩũmenyagĩrĩra. Tondũ nĩnyonete thĩna, na rĩu ngona nĩma to mũhaka tũgomane nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩma to mũhaka nyumagare njoke ndĩ mũgima. Nĩ ma to mũhaka ngakinyie mĩaka igana rĩmwe? Ũndũ no ũke ndware kana ũrware, namo matukũ maku mathire, o na matakinyĩte marĩa meragwo atĩ ma mũndũ wa, eh, mũndũ wa thĩ nĩ mĩrongo mũgwanja. Hagathiĩ na mbere hakerwo atĩa? Verse 72, atĩrĩrĩ, verse 71, atĩ eh, ndekuona thĩna kũu nyonete-rĩ, nĩkũnjagĩrĩire. Nĩkĩ? Tondũ rĩu nĩndĩraigua gwĩtigĩra, Ngai makĩria ma mbere. Nĩ ndĩraigua kũinaina mbere-inĩ ya Ngai makĩria ma mbere. Nĩ ndĩraigua rĩu kũmũhoya ndĩnyihĩtie makĩria ma ũrĩa ndĩramũhoyaga. Gĩtũmi nĩkĩ? Atĩ kuona thĩna kũu nyonete rĩ, rĩu nĩ kũnjagĩrĩire. Nĩ ndĩreruta kũnyiha mbere-inĩ yaku nĩgetha ende eh, eh, ndĩ- ndĩkĩrute mĩtugo ĩyo we wathanĩte nĩgetha rĩu ndĩkĩrute ũrĩa heragwo atĩ ngai wakwa ndeithia gũtara matukũ makwa mũhoi thĩinĩ wa ibuku rĩa thaburi nĩ oigire ngai wakwa ndeithia gũtara matukũ nakuo gũtara matukũ nĩ atĩa ti mwaka ũmwe ĩrĩ ĩtatũ no gũtara kwa matukũ rĩ nĩ hĩndĩ yothe ĩtĩtwo ũmũthĩ tũũra tarĩguo mũthenya waku wa mũthia mũthenya wothe wĩ muoyo ũmũthĩ ũgatũũra tarĩguo ũtagatũũra rũciũ hakerwo atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩra gĩa kanua gaku we ngai rĩ ĩ nĩ kĩega harĩ niĩ gũkĩra ende e, ngiri cia thahabu ona kana betha rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ mũndũ ũraigua ngwenda kũigua kiugo kĩa ngai nĩ atĩ aroiga tondũ thahabu ciĩkuo no ndũngĩiga mwĩhoko harĩ guo na kwoguo rĩ tũgĩthiĩ na mbere ũndũ-inĩ ũcio wa kuga ngai aragia na njĩra ya thĩna aroiga nĩ gĩtũmi nĩkĩ Niĩ ndeya kwĩyona, o na kana wee weya kwĩyona, ndĩkie kuuga atĩrĩrĩ, Niĩ ndikĩrĩ na wĩhia. Niĩ ti niĩ njĩhĩtie, tondũ nĩkĩ? Andũ nĩ maroiga na makaiga, ĩhĩ tiga mũirĩtu ũcio arĩire huhu-rĩ, tũtingĩagũrarire Corona Virus. Kwoguo tweya ithuothe kuorota kĩara, tuge ũcio nĩ arĩire kĩndũ gĩtagĩrĩire. nĩkĩo mũrimũ wenete thĩinĩ wa thĩ ũguo hakinyĩrĩra hau rĩ handũ ha ndĩrire nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa ndĩragerera rĩ ngakinyĩrĩra kwĩgwatia kĩũmbe no rĩrĩ harerwo ngoro ya mũndũ nĩ kĩga kĩ maheni ndeya kwĩhenia ndirĩ mwĩhia weya kwĩhenia ndũrĩ mwĩhia tondũ we ndũkĩrĩte huhu no rĩrĩ ngai nĩ gwathana athanĩte na nĩwe mũthuthuria wa ngoro ciothe thĩinĩ wa jeremia ikũmi na mũgwanja na mũraini wa kenda-rĩ haha tuoka nĩ kuonania ngai arananeana ũndũ ũyũ nĩgetha wĩriri ũkinyanĩre tondũ rĩrĩa kĩrĩa gĩatũmire hutie ũtonga wa ayubu rĩ ahutagia nekaga maũndũ macio nĩgetha ayubu akinyĩrĩrwo nĩ ũhoro wa wĩriri na gwĩtũgĩria kwehere ngoro-inĩ yake na nĩkĩo marigĩrĩrio ma ayubu oigire ĩ nũ ũcio nĩ kũria kũroririo wĩkĩrĩte kĩrĩra kĩa jehova nduma ayubu oigire ĩndĩ kũigua nĩ niĩ ndegũtha kĩero ndaconoka ĩyo nĩ ayubu ĩkĩrĩkĩrĩria 42 no ayubu ya kwambĩrĩria chapter 1 rĩ nĩ gwĩtetaga jehova ũkatũcire ũkatũcire tondũ nĩkĩ ngoro ya mũndũ hakerwo atĩa verse 9 ngoro ya mũndũ nĩ ĩhenanagia gũkĩra ciũmbe iria ingĩ ciothe nayo ĩtũire ĩthugundaga maũndũ ma waganu And ũguo nĩ gũkĩonania rĩathani rĩa ikũmi gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩona. Ona niĩ ndĩraria haha ndũngĩhota kuona rĩathani rĩa ikũmi thĩinĩ wakwa. Rĩathani rĩa mbere no wone tondũ nĩkĩ ndũkanahoe ngai ya mũhianano. Wahota gũkora njigĩte kamũhianano gakwa either ge gĩcũhĩ, ge thaa kana kĩrĩa kĩngĩ na uge mũrũ wa ithe witũ Baũrũ nĩ arahoya mũhianano. Rĩathani rĩa kerĩ magarũmanĩrĩra ũguo tĩa thoguo na nyũkwa Nĩũgũkora mũndũ akĩhũra mũciari na uge ũcio ndatĩĩte, tondũ rĩu nĩ rĩathani rĩngĩonekana, tĩĩa mũthenya wa thabatũ, wone mũndũ nĩ aina mũthenya wa thabatũ, no rĩathani rĩa ikũmi, ndũkanerirĩrie, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtuĩria mũndũ. Nake Ngai akoiga atĩa na ũndũ wa Jeremaya? Atĩ ngoro ya mũndũ nĩ ĩhenanagia gũkĩra ciũmbe iria ingĩ ciothe, nayo ĩtũire ĩthugundaga maũndũ ma waganu, ende e maũndũ ma waganu. and nĩgũkorwo eh, eh, eh, eh, and ĩthugunaga maũndũ maganu nũ ũngĩhota gũthuthuria ũhoro wayo nũ ũngĩhota gũthuthuria merirĩria moru thĩinĩ wa mũndũ gũtirĩ oro na ũmwe o tiga jehova athuthuririe o ta ũguo athuthuririe ngoro ya yubu Verse 10, Niĩ Jehova-rĩ, nĩ niĩ thuthuragia ũhoro wa ngoro, and na ngairuria maũndũ marĩa mehithĩte merirĩria-inĩ, and nĩgetha ndathime mũndũ o mũndũ, ndathimĩre mũndũ o mũndũ maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yake, o na makaringana na maciaro ma, eh, eh, ma maũndũ marĩa ekaga. Ũguo Jeremia ĩno nĩ ĩratuonia o wega Ngai nĩwe mũthuthuria wa ngoro. Koguo hakĩrwo Ngai araria na njĩra ya thĩna wa mũrimũ rĩ, araria na njĩra ĩno nĩgetha kĩ andũ othe merire. Arekereirie mũrimũ na njĩra ĩno nĩgetha kĩ mũndũ wothe wĩtaga mũhoi Ngai rĩ, akinyĩrĩrwo nĩ ũhoro wa kwĩrira. Ende, ta nĩtũthi nawe thĩinĩ wa Atũmwo ikũmi na mũgwanja. Tondũ nĩma Ngai nĩ kwaria araria na njĩra ya thĩna. Naguo thĩna ũrĩa wĩinainĩtie eh, bũrũri na mabũrũri na ũkainainia itũũra nginya mũciĩ na mĩciĩ-rĩ, ende nguga gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtarehũgĩra. Nĩkĩo nĩtũrehumbĩra kanua tũkiumagara, ona tũgethamba moko na nĩkwagĩrĩire. No rĩrĩ, Ngai na ngoro yaku wĩtanĩtio atĩa nayo? Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩaga gũthuthuria ngoro-rĩ, nĩho thĩinĩ wa Jeremia ikũmi na ithano aarĩkirie kwaria na ũndũ wa Jeremia Akĩmeera, Mehereei, mehere mbere-inĩ yakwa, tondũ nĩndeketie mĩthiro mĩthemba ĩna. Arĩa maathĩrĩirie rũhiũ rwa njora nĩmekũũragwo nĩruo, ũrĩa mwathĩrĩirie mũthiro nĩekũũragwo nĩ mũthiro, ũrĩa mwathĩrĩirie ng'aragu nĩĩkũmũũraga. No rĩrĩ, Johana akĩaria kĩrĩkĩrĩria oigire gũkena na kũrathimwo nĩ ũrĩa gũkoma thutha ũyũ arĩ thĩinĩ wa mwathani either nĩ coronavirus ĩgĩkũinũkia rĩ either kana nĩ accident rĩ kana hihi nĩ rũhiũ rwa ng'aragu rĩ ĩni tondũ mũthĩ ũyũ ngigĩ ikĩrĩ kuo bũrũri-inĩ eh tũkĩũrĩra korona ũgĩthamba moko ũkĩinũka rĩ mbembe nĩ irĩirwo nĩ ngigĩ ũguo nĩ gũkĩonania and he ũkũragwo nĩ ng'aragu no ndekũragwo nĩ mũrimũ tondũ rũhiũ rũrĩa wathĩrĩirio okorwo nĩ rũhiũ rwa njora kana nĩ ng'aragu nĩyo ĩgũkũraga no rĩrĩ harĩ mũhoi ngai ngai aroiga atĩa gũkena na kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgũkoma thutha ũyũ arĩ thĩinĩ wa mwathani na kuoguo ngai akĩaria na ũndũ wa kanua ga atũmwo ikũmi na mũgwanja na mũraini wa mĩrongo ĩtatũ-rĩ ende ngĩrĩkĩrĩria hakerwo atĩrĩrĩ atĩ ende namo mahinda ma- eh, marĩa andũ matũire matoĩ maũndũ macio rĩ marĩkũ maũndũ marĩkũ ĩyo jeremia ĩkiuga ngoro ya mũndũ nĩ kĩiga kĩ maheni we yakũndĩĩra maũthĩ hihi nĩ ũndũ ũrĩa ingĩkorwo ndĩhumbĩte cati njerũ ona kana ngehumba kara kana tai ya hwaiti no rĩrĩ ngoro ya mũndũ nĩ kĩga kĩ maheni na kiugo kĩa ngai kĩngĩaga gũthuthuria ũmwe witũ nĩgetha ngai agũcukĩre ũndũ ũrĩa gũgũcukĩra rĩ nĩgetha ithuothe herwo thĩinĩ wa hosea ikũmi na inya na mũraini wa kerĩ oya ndeto ũcokerere jehova ũmwĩre mwathani eheria waganu wakwa wĩ wothe reke ũtherie ũrĩkie kũnjehera rĩ hatakinya hau and my brother my sister Ngai no araruta wĩra wa gũkinyĩra mũndũ ngoro-inĩ yake. Koguo rĩ hakerwo atĩrĩrĩ, namo mahinda macio ma andũ arĩa ma- eh, eh, mahinda marĩa andũ matũire matoĩ atĩ mo- eh, eh, atĩ maũndũ macio rĩ Ngai ndaigana kũmoria hĩndĩ ĩrĩkũ mahũra mau matanambia kũgĩa kuo kiugo kĩa Ngai gĩtanagũkinyĩra nĩgetha gĩgũcukĩre ũndũ ũcio kĩragũcukĩra ngoro-inĩ. Niĩ ndingĩhota kũmenya ngoro yaku na niĩ ndingĩhota kũmĩmenya ndingĩhota kũmĩthuthuria no kiugo kĩa ngai rĩrĩa gĩgũthomwo rĩ nĩ wĩiguaga na mwathani nĩ mahaha nĩho njũranĩirwo na jehova na nĩma mwathani haha nĩho hatũmaga njũranwo na maathani maku tondũ kiugo kĩa ngai nĩkĩo gĩthuthuragia ngoro ya mũndũ rĩrĩa gĩkwario gĩgatonya ngoro-inĩ nawe ũgakinyĩrĩrwo nĩ ũhoro wa wĩriri hakerwo mũtanamenya maũndũ macio ngai ndaigana kũmũria ĩndĩ rĩu we jehova Nĩ gwatha aathaga andũ othe a kũndũ guothe atĩ merire. Ihinda-inĩ rĩrĩ na ũndũ wa thĩna ũcio Ngai aronia bũrũri-rĩ, Ngai nĩ kwaria araria na rwario rwa thĩna, akiuga, Nĩ gwatha njathĩte andũ othe a kũndũ guothe atĩ merire. Amu nĩ Ee, nĩ matue e, a, amu nĩ gũtua matue e, nĩ gũtua atuĩte mũthenya ũrĩa agatuĩra andũ cira na kĩhoto gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgatuĩrwo cira nĩ jehova oige na mwathani wa cira cira wakwa ũtagĩrĩire nĩkĩo tuona mũhe- mũhiano wa ayubu kĩambĩrĩria nĩ oigaga jehova ndũranduĩra cira wega no matwarana na jehova rĩ ora ciũria kana orio ciũria nĩ mwathani rĩ oigire hĩ ndegũthire kĩero ngĩconoka no kĩambĩrĩria nĩ akugĩte atĩa nĩ oke tondũ ngai atuaga cira na kĩhoto hakerwo atĩa amu eh, nĩ gũtua atuĩte mũthenya ũrĩa ngatuĩra andũ othe cira eh, ngamatuĩra na kĩhoto arĩa matũire gũkũ thĩ guothe Ũguo ithuĩ twĩ muoyo arĩa makomete ona arĩa marakuire mweri wa Dithemba kana mweri wa ikũmi na ũmwe mangĩriũka ũmere corona virus matiũĩ nĩkĩ kĩu tondũ nĩkĩ matinakorerwo nĩ ũndũ ũcio no arĩa matũire gũkũ thĩ guothe rĩ Ngai nĩ gwatha aratha othe merire na nĩ gũtua aratua cira wake na kĩhoto na gũtirĩ ona ũmwe witũ ũkaiga ndinatuĩrwo cira na kĩhoto kwoguo arĩ na ariithe witũ Wega wa Ngai ũrotũkinyĩrĩra. Naguo kĩrathimo kĩrĩa oigire, akiuga atĩ mũngĩkahoya, mũngĩkerira, mũngĩkehinga kũrĩa na kũnyua nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩakwa, nĩ ngamũhonia na nĩ ngahonia bũrũri wanyu. We nĩ Ngai woigire na ciugo ciake nĩ ĩĩ na amina. Kuoguo na gwata ũmũthĩ, kiugo kĩa Ngai no kĩrario. Roho wa Ngai no ũraria, no rĩu ti ta tene, hatirĩ na ũhoro wa igomana. Nĩ kwanĩrĩra ta gũkũ, hakerwo na ũndũ wa Amosi. Reke wandĩke kĩmenyithia gĩaku na namba nene, o gwata nginya mũndũ hĩndĩ ya Habakuku. O na gwata mũndũ gũteng'era rĩ nĩegwĩthomera. Icio namba nene iranĩrĩra na ũndũ wa kayũ gaka, nĩgetha kĩ? Ũrĩa mũkinyĩrĩrie ũhoro wa wĩriri agĩe na ũhoro wa gũcokerera Jehova. Nĩgetha thutha ũyũ agĩkoma akome thĩinĩ wa Mwathani, tondũ herĩtwo nĩ gwatha njathĩte andũ othe a kũndũ guothe marĩkie kwĩrira na kuoguo ngaigua o nani ndĩ na ihoya mwathi ndua ũmwe wa gũkinyĩrĩrio nĩ ũhoro wa wĩriri nĩgetha thutha ũyũ ngĩkoma ona ningĩ kana ũrĩa ũngĩ agĩkoma akome arĩ thĩinĩ wa mwathani rĩtwa rĩa ngai rĩrotũgĩra If God wills, na heane mweke ũngĩ nĩ hekũgĩa na ũhũndũ ũngĩ wa kwaria kiugo kĩa Ngai matukũ marĩa Ngai atũtarĩire twĩ muoyo rĩtwa rĩa Ngai rĩrotũgĩra amen Somebody made it. Don't praise his name. Somebody suffered and bore the shame. Somebody sweat.